Mae diwrnod fi'n newid o ddydd i ddydd yn dibynnu ar be fi'n neud. So fi'n neud lot o admin a clinical, um, gwaith clinical. Um, just dibynnu ar pa diwrnod yw e a beth um, sydd mewn. So falle byddai'n neud um, nurse consults neu byddai'n yn theatre. Um, yeah, fe just yn dibynnu ar beth sy'n digwydd ar y diwrnod. Um, mae bob diwrnod yn gwahanol, um, achos mae nurses yn gwneud lot o stuff o fewn y practice. Um, so fi'n gallu gwneud consult trwy dydd, ble fi'n gweld pobl, um, neu fi yn theatr gyda vets, neu fi yn kennels yn edrych ar ôl unrhyw anifeiliaid sy'n sal mewn fyna. Um, so lot o gwahanol pethau bob dydd, really.
Tîm yn Magley Hall yn agos iawn. Fi wedi bod yn gweithio yma am naw flwyddyn. E, fe, fi'n dod ymlaen yn pawb. Fi'n dod yn nabod yr anifeiliaid i gyd. So mae... Um, e, chi'n agos i, obviously, clients. Mae'r ma lle mae gwaith, mae lot o opportunities gwahanol i gael yn dibynnu a beth chi moyn wneud. Mae pawb um, fi'n gweithio da'n really nice, so fi'n hoffi yna beth i fe. Um, fi jyst yn licio'r swydd um, Ti'n meddwl, mae fe'n rhywbeth fi wastad wedi moyn wneud.
Mae'r gyrfa yn gallu newid, um, so dechreuais i 9 blynedd nôl fel um, animal nursing assistant. Um, so oedd hwnna jyst yn meddwl, o'n i'n helpu y vets mas, yn neud pethau fel lab work a um, just pethau ddim yn consults basically. So ar ôl cwbl o blynydde, um, nes i dechrau um, y coleg, yn um, Pepolwyd, yn Cysio'r Gyfyrddin, a nes i cwrs am cwpl o blynydde, a wedyn ges i lefel 3 yn Beth Nursing. A ar ôl graddio, um, dechreuais i fel head nurse, pan oedd yr opportunity di troi lan, um, a dyna ble fi nawr. Ie, yeah, fi dechreuais i obviously just fel nurse, um, nawr fi'n coach o students yn y job hefyd, um, fi'n obviously bydd mwy o cyfleoedd yn dod hefyd, falle. Um, gweithio lan i pethau arall, falle ddim dy fynnu nhw'n yn y swydd hyn hefyd.
Os, os chi, chi meddwl bydde chi moyn wneud rhywbeth dan i feiliad, um, bydde ni'n suggesto um, cael work experience yn vets neu mewn kennels neu unrhyw beth anifeiliaid, jyst yn neud yn siŵr bod chi'n joio'r swydd na a um, mae fe'n iawn i chi. Mae lot o pobl yn neud e a sy'n mynd iawn, um, jyst fel chi ddim yn wasto amser eich hunan. Neu'n siŵr bod nhw'n gwybod bod nhw'n moyn neud e, achos mae fe ddim wastad yn neis. Um, pob, tymod, mae fe'n dibynnu ar y dydd, mae dyddiau galed fan hyn hefyd. Um, newch yn siŵr bod chi'n dda dy anifeiliaid, lico anifeiliaid i gyd, um, hapus yn siarad â pobl, um, just popeth dda.
So, mentation yn Sir y Gyfrydyn yw, mae fe'n leol iawn, mae fe'n cymdeithas agos a bydd pawb yn cael ei nabod ein gilydd. Um, fi'n meddwl mae hwnna'n really special yn ardal fel Sir Gyfyrddin. Mae fy meddwl fi, gorf, uh, fi wedi gallu aros gytre a safi aran i prynu tŷ fy hunan yn lleol hefyd. Um, hefyd fel ni'n gallu defnyddio'r Cymraeg yn y, yn y swydd hefyd. Um, gael popeth yn lleol, so mae'n fy neis. Dim panico, fi'n credu yw'r un sgil Um, achos obviously mae pethau'n gallu digwydd, mae eisiau ni jyst cadw'n eitha calm. Um, bod yr amser eitha dda yn um, communicato gyda pobl, um, os ni'n gofod siarad gyda nhw beth i pethau eitha galed weitha. Um, gyda gweithio fel tîm, achos ni, obviously, y vet, ni a pawb arall yn gweithio'n rili dda fel tîm.
So un o'r myths peth mwyaf mae pobl yn meddwl ni'n neud fel nurses yw um, eistedd yn kennels ac um, cwtio puppies a kittens, ond sy'n mwyn hwnna'n uh, digwydd o gwbl. Um, a um, yn aml iawn maen nhw'n sal iawn, so sy'n e, dyna'r myth mae pobl yn meddwl a sy'n mynd digwydd.
ni yn neud y swydd achos ni'n hoffi'r anifeiliad, ni mae edrych fel anifeiliad na beth yw swydd ni. Um, so na beth byddwn ni'n gweud.
So gyda um, rai pobl, um, mae'r iaith yn mwy cyffyrddus yn, well, yn siarad Cymraeg, so bydde rai pobl yn, e, yn hoffi clywed e, e, yn ei iaith ei hunan. So byd nhw'n falle os mae newyddion dris neu os mae nhw jyst eisiau siarad ar ôl, um, byd nhw, mae well da nhw siarad Cymraeg um, gyda chi a maen nhw'n teimlo lot mwy hapus ac ffyrddus a bach mwy o connection da chi wedyn. Um, a mae anifeiliaid hefyd, maen nhw'n siarad Cymraeg gytre, so maen nhw'n teimlo'n um, hapusach gyda'r gyda iaith.